יא, מסכת עבודה זרה דף קמ עמוד ב'. שוין, דאס איז א ריזען. און דזשאסט טו בי קלעיר, דאס ריזען איז נאט א ריעל ריזען, רייט? דאס ריזען איז א שארט קאט ריזען. אונז האבן גערעדט וועגן דעם גענוג. לעצטע וואך איז געווען א שיעור וועגן דעם אין א אנדערע אספעקט. דאס איז א שארט קאט ריזען. איך קען רעדן וועגן דעם אבער איך וויל נישט. דאס איז די גאנצע ספר. דאס איז א שארט קאט ריזען, רייט? שארט קאט מינינג טו סעי, כ'וויל כ'וויל זיין קלאר, ס'איז זייער א גוטע שארטקאט. פארוואס? ווייל רוב מענטשן הייבן נישט אן פון זירא, און ס'איז א שאד די צייט. זיי האפן דאך שוין ווערן מענטשן, ביז גיין אויספרעגן וואס איז זיין א מענטש, אויב שוין זיין טויט. סאו, אונז נעמען אן אז וואס מ'לערנט אונז אויס, וואס די עולם האלט איז א גוטע מענטש, דאס איז טאקע א גוטע מענטש. אנשטאט פון גיין די אלל די וועי, מאכן די לאנגע וועג פון זאגן וואס הייסט א גוטע מענטש, און וואס איז די בעסטע מענטש. נעמט נישט אן אלטע הנחות. נעמען אונז אן אז וואס מ'האט וואס ס'שטייט אין די גמרא איז אמת. און אינסטעד פון דארפן זוכן וואס הייסט א גוטער מענטש דארף איך נאר זוכן וואס שטייט אין די גמרא. און אויב איינער האט א סברה, לאמיר זאגן נאך א סטעפ, יא שטימט? סטעפ טו, אויב ס'איז דא א איד וואס הייסט ר' משה בן מימון, אדער ער הייסט עפעס, אדער ער הייסט רבי איד אנוסי, אדער ער הייסט רבי שמעון בר יוחאי, נישט קיין חילוק וויאזוי ער הייסט, און ער וויל דיך, און ער האלט האט עפעס א נאך א תוספות חידוש עפעס וואס דו האסט נישט געכאפט, שטייט נישט בפירוש אין די גמרא, ער וויל דיך מסביר זיין וואס איז גוט, וואס איז א גוטע לעבן. וואס זיי וויאזוי קען ער עס דיך משכנע זיין? אויב וואלסטו געווען א גוי אדער אויב ביסטו א אויבער חכם וואס זאגט שטייט אין די גמרא טו מיך עפעס, האט ער זייער א שווערע דזשאב, ער דארף דיך אן ער גייט דיך ערגעץ אנהייבן, און אויב דו ביסט אזא סארט מענטש וואס איז סליפערי אויף יעדע זאך זאגסטו אפשר נישט גייט ער קיינמאל נישט אנקומען, קאוז יו העוו טו העוו סאמווער טו סטארט, אנלעס איי קען פארס יו טו סטאפ סאמווער און סטארט סאמווער, באט אבער אויב דו האסט שוין עפעס א גאנצע ספר וואס דארט שטייט וויאזוי דאס לעבן, למשל אין פרק אבות, פרק אבות איז די אידישע מוסר יעדע איינער ווייסט, יעדער איינער איז מסכים שוין. אינסטעד פון זיך ארבעטן זייער שווער קען איך מאכן אסאך א גרינגערע ארבעט און אנהייבן פון דארט. שטימט?
די אנלי פראבלעם איז אז אין די היסטארי די מענטש וואס וויל דיך משכנע זיין פון פרק אבות לכאורה איז נישט קלאר אז ער קען נעמען זיינע זאכן פון פרק אבות. אמת? די מענטש וואס וויל ווערן משכנע אדער די רבי וואס וויל משכנע זיין? די רבי וואס וויל משכנע זיין. די רבי וואס זאגט ביי שלש יעדן צד דרשה און ער טראכט איך גיי מזל זיין פאר דער עולם לאמיר טראכטן עני חסידישע רבי יא חסידישע רביס האבן געהאט געוויסע השגות זיי האבן געוואלט זאגן נו אז א איד דארף אינגאנצן זיך אריינלייגן אין די ווערטער פון תורה ווען ער רעדט נישט זאגן אז ער מן הסוף ער לחיטה אבער זיך אינגאנצן אריינלייגן יעצט וויאזוי גייט ער דאס מסביר זיין? איים שור דו האד א ריזען פאר טינקינג דעס ענד די ריזען וואזנט ווייל ס'שטייט בויע לאטייעווע אקעי קענסט זיין זיכער אז נישט וועגן דעם האט ער דאס געטראכט אמת איז וואס האט ער דיר געזאגט די תורה פון בויע לאטייעווע שטייט בויע לאטייעווע פון דעם לערנט מען זיך אז א איד דארף אינגאנצן אריין גיין אין די ווארט. פארוואס האט רבי ישראל פון טלוסט אזוי געזאגט? פארוואס האט נישט געקענט זאגן רבותי, וועל, האב טו סטארט אדער פון בעגינינג, ס'איז געווען א אין סוף און די אייבערשטער האט געמאכט א צמצום און א קו, און די קו האט געמאכט א רשימה און די רשימה האט געמאכט, בקיצור ס'איז דא אותיות און סאם האו אדורך די א גאנצע לאנגע מעשה. קיצור אינסטעד, און איז איזיער טו אנדערסטענד, איזיער טו קאווינס פיפל, טו זאגסט שטארק פון פרשת נח בא אל התיבה. האסט נישט געקויפט דאס איז נישט קיין גוטע ראיה? איי האוו ניוז פאר יו, א לאט אוו פיפל ליסטען טו דיס טויטעל נאן אוו דעם סעד ווייט איטס נאט א גוד ראיה, איט ווארקט! דו פרעגסט אפ די ראיה, ס'איז דא אסאך פרינגערע פירכות אויף די ראיה, אבער די פאקט איז אז ס'ארבעט, מענטשן האבן עס געקויפט. ס'איז דא אנדערע וואס האבן נישט אזוי געטון, איך מיין. ס'איז דא אנדערע וואס האבן נישט אזוי געטון, אבער די גרינגערע וועג איז אזוי צו טון.

אבער אזוי ארבעט עס. עס איז א גרינגערע וועג, עס איז אסאך א דרך קצרה. איך וואלט זיך מיט מדגיש איז אז דער רבי אוודאי, און דאס איז וואט איי די ריזען איי בראט אויס דעס סילי עקזעמפעל, אדער דאס עקסטרים עקזעמפעל, איז ביקאוז איטס ווערי אבוויעס אז בעל שם טוב האט נישט געטראפן פון דא די ראיה אויף די מקור פון אריינקריכן די ווארט, וואטעווער דעט מינס, רייט? ס'איז קלאר ער האט עס נישט גענומען פון די פרשת נח, אמת? ער האט עס נישט ארויסגענומען, ער האט עס אריינגעלייגט, יא. עטס טאקע גענוצט בתור ראיה, יו קענט סעי דעט סתם פאר גארנישט ווייל ס'איז איטס ווארט סאמטינג דאס אריינלייגן, ס'איז ווארט בתור שכנוע, ס'איז ווארט אז מענטשן, יעצט חסידישע אידן אדער אידן וואס לערנען יעדע וואך פרשת נח, דא גייען זיי זיך דערמאנען עטליסט פון די תורה, קען זאגן אפילו א מינוט פשט, וואטעווער איט איז, ס'איז עפעס ווערט. אבער דאס איז זיכער אז דער רבי האט עס נישט גענומען פון דארט, שטימט? ווייל אויב ער האט עס גענומען פון דארט, האט זיך, הועווער איט איז, עני רבי. איקס. א רבי וואס זאגט נוצט די שארט קאט, אנשטאט פון זאגן רבותי עס איז א גוטע זאך, זאגט ער ס'שטייט אין די חומש און כ'האב געקענט טייטשן די פסוק אזוי, מאכט ער א שארט קאט, ער נוצט די הנחה וואס דו האסט שוין אז די פסוק איז גוט און ממילא קען איך דיך מסביר זיין אז דאס איז גוט ווייל ס'שטייט אין די פסוק, נישט דירעקט ווייל ס'איז גוט. אבער דער רבי פון ווי האט ער גענומען אז ס'איז גוט? עטס געמוזט נעמען פון דער אנפאנג און נישט פון דער פסוק, אמת? ווייל דער פסוק איז נישט אמתדיגע גוטע ראי', אפילו אויב דער פסוק איז א גוטע ראי' צו פארשטיין ווי אזוי ס'איז גוט, און זאגסט איך האב עפעס א חידוש, מוזט איך עס קודם קענען פארשטיין דורך דער פסוק, מוזט איך פארשטיין פון ווי דער פסוק האט עס גענומען. שטימט? אזוי ווי מ'זאגט דא אז קודם האבן די פרויען געמאכט ברכות נאכדעם געזאגט נשים שלא לנשים חשיבות, נישט קודם געזאגט נשים חשיבות נאכדעם האבן זיי געמאכט ברכות. could be. כ'וויל זאגן אביסל א טיפערע זאך אבער קען אויכעט זיין. מער ווי די דינג דארט אין אקעי לאמיר נישט ווערן סטאק אויף דעם. די פוינט איז די מיין נפקא מינה פון די צווייטע נקודה וואס איך וויל זאגן נפקא מינה איז אז ס'איז נישט אזא גוטע איידיע אויב איין איד וועט לערנען און זאגן איך דאס אגאנצע צייט איך זאג עס נאכאמאל אויב א איד וועט לערנען די רמב ם די רמב ם זאגט און איך דארף זאגן וואס ער זאגט אמת'דיג כ'האב נאכנישט געזאגט וואס ער זאגט אמת'דיג די רמב ם זאגט א איד יעדע איד וויל טוהן וואס עס שטייט אין פרק אבות לפי פירוש שמונה פרקים ופירוש הרמב ם על פרק אבות פארוואס ווילסטו דאס טוהן?

און ווען דער רמב ם זאגט זיין פשט אין פרק אבות, קענסט איין איד זאגן אקעי דער רמב ם האט געברענגט א ראיה פון ר' פנחס בר יואל, איז וויאזוי גייט מען פארשטיין דער רמב ם? מען גייט אויפמאכן די גמרא אין מסכת עבודה זרה, מען גייט עס לערנען זייער גוט, מען גייט זוכן מנין מקורו של הרמב ם, אזוי ווי טוהן אלע מפרשי הרמב ם אין יד החזקה, מען גייט זוכן צו דער רמב ם'ס פשט, אפשר דו רש י האט א אנדערע פשט, אפשר תוס' האט א דריטע פשט, מען וועט זעהן צו זיין ראיה איז א גוטע ראיה, אמת, אזוי לכאורה וואלט מען געדארפט טוהן. אבער וויבאלד איך האב געזאגט אז רמב ם קלאר ארבעט אזוי ווי די בעל שם טוב האט געארבעט מיט בוער לתאוה, ער האט פארשטאנען אז אזוי איז ריכטיג, האט איך פשוט געוואלט מסביר זיין אז ס'איז אזוי ריכטיג, און וועגן דעם האט ער געברענגט די פסק, נישט די מליצה, די ראיה, איטס קאלד אין אריסטאטל א רעטאריקעל פרוף, רייט? איטס א קיינד אוו פרוף, באט א רעטאריקעל פרוף, דאס איז אריסטאטל'ס חידוש אין די רעטאריק. ווען ערשט האט ער געזאגט און אלע חסידים זיינע האבן מסביר געווען נישט סמיכות צדיק, איך זאג אסאך בעסער פון סמיכות, ניין ווייל סמיכות סאונד, הער אויס, האט ער געזאגט אז פלעיטא און סאקרעטיס האבן געזאגט אז רעטאריק איז פעיק, ווייל רעטאריק איז וואס רעטאריק טעיקס אסאמפשענס אינסטעד אוו גיווינג דעם, רייט? רעטאריק סעיז וואס האלטסטו? איך האב דיר געברענגט א ראיה פון וואס דו האלטסט, פראבלעם איז אז וואס דו האלטסט קען זיין שטותים, וואס איז די פוינט פון די ראיה, רייט? איך נעם דאס ווארט איך נעם די מיסטעיקס און אויף דעם זאכן און דאס איז לכאורה נישט קיין גוטע וועג פון אויסגעפונען איך גייס אנפלאגן דאס אה ס'איז גוט נישט קיין גוטע וועג פון אויסגעפונען די אמת ווייל מ'דארף זיך אנהייבן פון זאכן וואס זענען אמת זיי אמת אבער קומט אריסטו און זאגט עס איז זייער פיינע ווארט אבער מ'דארף נאך פארשטיין אז ס'איז דא דא א לאגיק ס'איז נישט אילאגיקעל. ס'איז נישט ביסוד לאדזשיקל, ווייל די הנחה זיינע איז נישט לאדזשיקל, אבער ס'האט רולס, מ'קען עס לערנען. נישט אזוי ווי סאקרעטיס זאגט אז ס'איז פעיק. אין אנדערע ווערטער און קומען די. וואט דו דיסעגריס וויט די אז ס'איז פעיק? ס'קען זיין פעיק. ניין ניין אבער ער איז מדגיש דאס, ער איז מדגיש די נקודה אז ס'איז דא א קיינד אוו לאדזשיק וואס איז די לאדזשיק פון רעטאריק און ס'דא געשריבן א גאנצע בוק אויף דעם, צו מסביר זיין אז נישט, נישט מזלזל אין דעם. נישט אזוי ווי די אנדערע, דאס ווארפט עס ארויס פון דיין ישיבה, רעטאריק איז אפיקורסות, ס'איז נישט קיין אפיקורסות, ס'איז נישט די גאנצער אמת, ס'איז נישט א וועג אנצוקומען צו אבסאלוט טרוט, באט ס'קען זיך ווערן נענטער, ביי די וועי, מ'קען ווערן נענטער, אפילו אונז האבן געלערנט אן אנדערע, מ'קען ווערן נענטער, אבער על כל פנים, לפחות, אזוי ווי די הייליגע מוסלמענער פילאזאפן האבן פארשטאנען פון דעם, לפחות, אויב דו ווייסט שוין דער אמת, און דו דארפסט נאך נישט הכנעה זיין איינעם וואס דער אמת איז, איז עס זיכער א גרינגערע וועג און א שנעלערע וועג, און ס'קען דאך אפילו זיין אז יענער זאכן זענען אמת אין סאם וועי, ס'קען דאך אפילו זיין.

ווי דארט קאלט רעטאריק קאוז די מעקסט א דיפרענס אין דעפט און דיאלעקטיק און שפעטער שוין די געחילקטע ווערטער די נעמען פון דעם שטימט סאו קומט אויס אז ס'איז יא דא אין דעם א געוויסע שכל דאס האט אריסטו געזאגט און פון אים די רמב ם און זיינע רעביס האבן געלערנט אז דאס איז א ריכטיגע וועג פון אויסלערנען מענטשן ס'איז פשוט אסאך קערצער און עסומינג דעט דער'ס סאם טרוט אין דעס ביי די וועי עוועריוואן עסומס דעט דער'ס סאם טרוט עטליעסט אין דאס וואס מענטשן טראכטן אדער אז מענטשן זאגן דו גלייבסט אין א געוויסע ספר מ'קען לפחות מאכן יענע ספר שטימען אינגאנצן מיט די רמז. איך וועל דיר זאגן א גוטע פשט פון דעם ספר, רייט? ענד איטס דעטס וואט איטס פאר דעט ספר, באט איך וויל נישט ווערן סטאק אויף די נקודה. ממילא, איך זאג דיך אז זאלסט ווערן א חסיד, זאלסט ווערן האבן גוטע מידות, וואס דאס מיינט ווערן א חסיד, דורך, און איך ברענג דיך א ראיה פון פרק אבות, און איך ברענג דיך א ראיה פון די גמרא בבא קמא אז חסידות איז פרק אבות און אזוי ווייטער, איף סאמאן איז גאנא פרעיג אפ מיי ראיה, איטס נאט גאנא פרעיג אפ מיין שטיקל תורה. קאז מיין שטיקל תורה דידנט ריעלי קאם פראם די ראיה, איטס יוזינג די ראיה, אז א שארטקאט פאר יו וואלט נישט געמיינט וואלט עקזעקטלי פאר ס'איז א שארטקאט פאר דיך וואס דו גלייבסט שוין אין די גמרא איז אנשטאטס פון פראוון די גמ' פון אנהייב קען איך עס מאכן קערצער אזוי און דאס האסט אויך א גרויסע ריווח פון דעם אבער די עיקר איז מוזט משכנע איז א שארט שארט אוו וועי אוו קאנווינסינג יו רייט? שטימט?
פאסיבעל. נאו איך קען אפילו צולייגן נאך איין זאך איך זאג נאך וואס איך האב געזאגט אין מיין שטיבל אין לעיקוואד צוויי וואכן צוריק.

אז וואס? אז ס'דא חכמות, אוודאי איז דא חכמות, וואס דאס זענען אמת'דיגע חכמות שכליות, אזוי ווי סייענס, אדער וויאזוי די וועלט ארבעט, מעטאפיזיקס, אזוי ווייטער, וואס אונזער תכלית פון זיי איז זיי יא צו וויסן, רייט? דער תכלית פון זיי איז זיי צו וויסן. דארף לערנען אריסטו האט געזאגט, דער רמב ם גייט עס ברענגען אין די צווייטע פרק, אז ס'דא צוויי סארט שכל, צוויי סארט חכמה. מער ווי צוויי אבער מאוסט בעיסיקלי איז דא צוויי. וויאזוי הייסן זיי? נו, לאגוס מיט הויך.
פארטיילט נעימס, זיי הייסן, חכמי עינות און חכמי מעשות, טעארעטיקל נאלעדזש און פראקטיקל נאלעדזש. און וואס מיינט דאס? יעדער, סא אלע טעארעטיקל נאלעדזש האט עפעס א נפקא מינה למעשה, און אלע פראטיקל נאלעדזש האט עפעס א טעאריע. ס'מיינט נישט אז ס'דא זאכן וואס מ'קען נישט פארשטיין, אדער ס'דא זאכן וואס זענען נאר למעשה. וואס ס'מיינט איז, די עיקר הגדרה איז, אז ס'ווערט דיפיינד דורך די תכלית, די פוינט, די מטרה פון די חכמות. ס'דא פארשידענע חכמות מיט אנדערע סארט מטרות. און ווען מען טוט עפעס דארף מען וויסן וואס די גאול איז, אויב א מענטש פארגעסט וואס זיין גאול איז און ער ווערט סטאק אין אלע מיני סייד קוועסטס אזוי ווי מיין באן שיר, דעמאלטס וועט ער נישט אנקומען, איז א שאד די צייט, מאוסט אימפארטענט טינג איז טו רימעמבער וואט די גאול איז ענד טו ארגענייז עווריטינג אקארדינג טו די גאול, דעטס לייק בעיסיק אוו עווריטינג ענד ספעשעלי אוו לערנינג טינגס. יעצט איז דא א מין חכמה וואס די גאול איז וואס? פארשטיין, פארשטיין בעסער די וועלט. פארשטיין בעסער די מציאות. און פארשטיין מיינט דאך פארשטיין, רייט? פארשטיין מיינט נישט גלייבן. יא? מיר האבן גערעדט וועגן דעם אסאך מאל. פארשטיין מיינט אז איך ווייס פארוואס ס'איז אזוי. דאס איז די טייטש פון פארשטיין. נישט ווייסן אז ס'איז אזוי. אז ס'איז אזוי איז איין לעוול פון פארשטיין. אבער עכט פארשטיין מיינט וויסן פארוואס ס'איז אזוי. און ווען די לעוול פון פארשטיין טאר מען נישט האבן קיין שום אמונה פשוטה. רייט? אמונה פשוטה איז יוסלעס. נישט מ'טאר נישט האבן, איט דאזענט מעיק א דיפרענס, ס'העלפט מיך נישט. אז איינער מיך זאגט, קען איך מאכן א שארט קאט? איך קען דאך מאכן א שארט קאט, אזוי ווי אונז זאגן יעצט געלט, קען איך געבן א שארט קאט, דו ווילסט, אנשטאט פון פראוון אז ס'איז דא א גאט, דו גלייבסט דאך שוין אין דיין טאטע, ער איז א וואוילע איד, ער זאגט אז ס'איז דא א גאט, גלייב אים. זאג מיר, זייער פיין, דאס איז גוט לענין מעשה, אויף עפעס א פראקטישע ריזען איז עס גוט, אבער איך וויל דיך דא פארשטיין, ס'העלפט מיך, איך פארשטיי נישט גארנישט בעסער אזוי. אפשר אביסל, איך האב עפעס א סטארטינג פוינט, איך קען אנהייבן טראכטן, ס'העלפט מיך עפעס, כ'זאג נישט אז ס'העלפט נישט גארנישט, אבער לגבי די עיקר פראבלעם וואס איז פארשטיין, העלפט מיך עס גארנישט. סאו חכמה אין יענס איז א חכמה וואס די שארטקאטס דער ניד איט סאמטיימס דער ניד איט פאר וועריעס ריזענס דער ניד איט ביקאוז די האסט טו סטארט לערנינג דעט וועי ווייל ס'איז שווער אנצוהייבן פון זירא צו לערנען דער ניד איט פאר אנדערע ריזענס אבער לגבי די עצם מטרה העלפט עס נישט צופיל און אויב איינער טוט דאס אפילו ווען ער טוט עס פאר א גוטע ריזען שאדט ער אביסל יעדן מאל וואס איינער נוצט אזא שארטקאט אין חכמה אין יענס אפילו ער נוצט עס פאר א גוטע ריזען דארף ער דיך דארף ער דיך שפעטער טשעפען טון אויף דעם דארף ער זאגן אז וויסט איך האב דאס גענוצט אלס א שארטקאט אבער באמת איז די נישט אזוי. יא? שטימט? אבער ס'איז דא א אנדערע סארט חכמה. די אנדערע סארט חכמה הייסט חכמה מעשית. וואס מיינט חכמה מעשית? אז די גאול פון די חכמה איז עפעס צו טון. למשל, איזיעסט משל, חכמת הרפואה. מעדעסין. מעדעסין איז עמעזינג חכמה. מ'דארף פארשטיין פאר זייער אסאך זאכן כדי עס צו קענען טון. אבער קליניקל, המכונה היום קליניקל מעדעסין. קליניקל מעדעסין די פוינט פון די גאנצע זאך איז אז מ'מאג אריינקומען א אינגערמאן און צו די דאקטער און די דאקטער זאל וויסן וועלכע איין שפריץ אים צו געבן וכו' און מען אויסהיילן תרופות קראנקע מענטשן. אויב ס'טוט קומט נישט אן צו דעם איז א ברכה לבטלה געווען די גאנצע זאך. ווייל דאס איז געווען די פוינט ביי די דעפינישן פון דעם סארט חכמה. אדער. ללמד ללמד. עקזעקטלי. אדער הלכה. יא. על מנת לעשות. אדער איך ווייס חכמת הארכיטעקטשור. די תכלית איז צו בויען א הויז. עס איז נישט געבויט קיין הויז אין סוף. ביסטע וועיסטעד יור טיים אין ישיבה און אין ארקיטעקטשור קאלעדזש, סאיז א שאדע צייט, יא? און יעצט, זייער וויכטיג צו פארשטיין, לגבי יענער חכמה, עסומינג דעט עס שטאט נישט לגבי די מעשה, סקען זיך שטאט אביסל, אבער עסומינג אז איך קען מיך געב טרעפן א גוטע שארט קאט וואס זעט נישט טשעטן, עס פארשטיין וואס צו טון, כ'וועל דיר זאגן גזירת הכסף, די אלע די זיידע פון די דאקטער האט געזאגט אז ווער ס'איז קראנק דארף האבן אזא מעדעצין, וואס איז א חילוק, פארשטייסט נישט פארוואס, וואס שטערט מיך, די גייסט עס טון, גייסט געבן די מעדעצין, איז דאך גוט. סאו לגבי חכמה מעשית, עניטינג דעט איז אין ענד גאול איז פרעקטיס, איטס עטליעסט מאטש לעס אימפארטענט, מ'דארף אריינגיין אסאך דיטעילס, באט ס'איז ווייניגער וויכטיג נישט צו טון אזעלכע שארטקאטס, אזעלכע שארטקאטס, נישט נאר ס'איז ווייניגער וויכטיג, ס'איז אויכעט א חיוב, ס'איז אויכעט א חיוב צו טון אזעלכע שארטקאטס. און איך קען נישט קיינמאל האלטן ביז די ניינציגער וואך. עקזעקטלי, אביסלע מאדי זאגט אז אונז ווילן דא פארשטיין, פארשטיין, זאל מען אלע צייט, וויפיל צייט מען האט אונבער צו פארשטיין, אונז פארשטיין אונבער, נישט אז מען נישט פארשטיין, איך מיין ס'איז אייביג צו פארשטיין, באט קיינער שטארבט נישט ביזדערווייל, ביזדערווייל טו נישט וויסן, אקעי, איטס ווערי בעד נאט טו נאו, באט וואט קען מען דו, האסט נישט קיין צייט האסט נישט קיין צייט, אבער דא איז דא אזאך וואס דו קענסט העלפן, דו קענסט אויסהיילן דעם מענטש, קענסט אים זאגן אז דו קענסט טרעפיע פאר קענסער. איז דעם און דעם גראז. איי איך פארשטיי נישט וויאזוי ס'ארבעט. וואס גייט מיך אן אז מ'פארשטייט נישט? עס זאל מיר זאגן אז דער מלאך גבריאל האט אזוי געזאגט. וואס איז א נפקא מינה וואס קענסט אפילו זאגן שקר? ס'איז לצורך מיטל לשנות פני השלום, ליטערעלי, רייט? אסור לשנות פני האמת, יא? עס מאכט נישט קיין סענס אפילו, עס איז נישט וויסן די אמת. אבער די מטרה דא איז דו זאלסט מאכן שלום, די מטרה איז דו זאלסט וויסן עפעס. איז עס נישט אפילו נישט קיין חסרון אז איך זאג דיך אזוי.

כ'פרעג. מ'וויל ביידע. נישט קיין סתירה. ס'איז דא אזעלכע מצוות און אזעלכע מצוות. אבער איף ריעלי נאואינג אדער וויסען איז, כ'מיין איך רעד פון די היינטיגע וועלט נישט אין די רמב ם זעלט, אין די היינטיגע וועלט איף יו וואנט נאו סאמטינג איי טינק א לאט אוו די שיטים העיר ווי העיר דעט פיפל טודעי דאנט נאו וואט העפענד אין די פאסט מינינג טו סעי ס'איז אזוי ווי דעי עוועריבאדי טעיקס א ביג שארט קאט רייט? יעדער נעמט א גרויסע שארט קאט. ווי אויך די קאשוי האט געוואלט ווייס נישט מען נעמט אן עפעס געוויסע זאכן איז איז איז אפשר כאפט מען דא אז ניין ניין דאט יור נאט עקשעלי נאט אלאוד טו טעיק די שארט קאטס אלזא אויף די ראוד ווייל איר טאקע וועלכע שארט קאטס למשל? ווייל יור אן היסטאריקעל טראדישען אוו טאט יור דאנט נאו טאט פון די פעסט סאו מען געט יעצט א שארט קאט פאר איינעם יו וואנט טו בי א פילאסאפער יו נאו פילאסאפי איז ווערי אימפארטענט ביקאוז דעיוויד יום סעד איי דאנט קנאו מייסעלף ביפאר דיס, אה דיס גיי סעד דיס און דיס, ריעליטי יו ענד אפ וויט א האול באנטש אוו פיפל דעט ריעלי דאנט קנאו עניטינג, סאו וויטש מינס טו סעי מעיבי טאדעי איטס אלמאסט עז בעד, דזשאסט לייק איטס גוד טו טעיק שארט קאטס פאר פאר פראקטיקעל ריזענס איטס עקשעלי טעריבל טו דו א שארט קאט. ביי יו טינק לגבי פרעקטיס אדער לגבי וויסן? לגבי וויסן.
לגבי וויסן האב איך אלעמאל געווען שלעכט אין נוצן שארט קאטס, איך רעד דיך נאר יעצט לגבי פרעקטיס. דען יו האוו טו סעי פאר יור ארגומענט יו האוו טו סעי דעט פיפל אר בעד נאו-עדעיס ביזקאוז זיי האוו בעד איידיעס און די אנלי וועי טו געט דעם אוט אוו דער בעד איידיעס איז טו פראוו דעם דעט זיי אר ראנג. שטימט?
איך זאג אז היינט קען זיין אז די דיווייד מער. דאס מיינט זאגן אין פראקטיקל טערי יו האוו טו טעיק א טרעמענדעס אמאונט אוו שאוס ביז יו דזשאסט דאונט האוו די טיים צו זאגן. אלעמאל. באט אין נאלעדזש איטס עקשעלי מעיבי יו נאט אלאוד טו האוו עני שארטקאטס. איך זאג די. מען זעט מעיבי די רמב ם טערי קאנט יו קענט ריסק ענימאר.

אויב די גאול איז צו וויסן הונדרעט פראצענט יהיה נאו גאוד נאו בעד, באט אויב די גאול איז צו טוהן דעמאלטס שטימט דיס מיענס דיס מיענס פאר עקזעמפל אקעי דיס מיענס פאר עקזעמפל די אז אויב ס'איז דא מענטשן וואס גלייבן שוין אין פרקי אבות איז גרינגער צו נוצן פרקי אבות זיי צו מאכן בעסט גוטע מענטשן אונזער גאול איז זיי צו מאכן גוטע מענטשן. פוהל ממש. און אויב פרק אבות גייט העלפן צו דעם, אז גיי איך עס נוצן, און כ'מוז עס נוצן, און ס'איז נאך אזוי גוט ווי אריסטו עס נוצט, ווי די רמב ם זאגט איינמאל ער נוצט הזיות הצב ע, ער נוצט הומאר צו דאס סאמטיימס, ווייל אין זיין סאסייעטי האט מען דאס געגלייבט, וואס א נפקא מינה? ס'איז קל וחומר, ס'איז דאך די הייליגע תורה. די רמב ם זאגט עס לגבי אמונה, באט נישט קיין חילוק, די נמשל איז די זעלבע, רייט? אבער וואס איז די פראבלעם? שטימט? דאס איז, און דאס איז, דזשאסט טו בי קלער, דאס איז טרו טרו טו דיס דעי, ביקאויז אלזאו, לאמיר פארקלארן, אלזאו אונז זאגן אין די איינע פון די יסודות פון אונזער שיעור איבער יונה און די ריזען פארוואס אונז אונז גייען לערנען דא פאר א יאר צוויי די די ספר איז ווייל אונז זאגן אז אונז פארשטייען נישט קיין אסאך עס שבו. און וויבאלד אונז פארשטייען נישט טוען אונז עס נישט אויך נישט רעספעקטירן אונז טוען נישט אויך נישט ווייל מען דארף עפעס אז האבן געלערנט אסאך מאל א מיטלסטיגע לעוועל פון פארשטיין ס'איז דא יא פראקטיס אבער ס'איז נאלעדזש ווייטער זאג נישט אז ס'איז נאר פראקטיס ס'איז נישט קיין עשה כך ולא תעשה כך מוסר מוסר איז נישט קיין הלכה מוסר איז די בי די ביאן זאכן די טיפע פון הלכה אבער די קאמפאונענטס איז מען דארף פארשטיין עפעס פאר פאר מען זאל עס קענען טון. רייט, און אונז זאגן דאך אז אונז פארשטייען נישט קיין עושה אחת נישט, און ממילא און ממילא קען אונז נישט טון. אבער אפילו לגבי דעם, אפילו נאכדעם נעמען מיר די גאנצע משל פון פון אליסדער מעקענטייער מיט זיין מיט זיין ראקעט שיפ און אלעס, מיר נעמען די גאנצע משל און מיטן אריין נעמען אין חשבון דעם גאנצע משל, איז נאך אלץ אמת, פאר אסאך ריזענס, אז מענטשן וואס האבן זיך ברוך השם אויסגעלערנט אז ס'איז דא פרק אבות און ס'איז דא רמב ם און ס'איז דא אזעלכע ספרים און אזעלכע ספרים, און ס'איז אלץ וואוילע הייליגע ספרים, און אין סאם סענס, מ'דארף זיי פאלגן, זיי ווייסן וואס זיי רעדן. מ'קען טון אסאך שארטקאטס. פארוואס זאל עס מאכט סענס פאר מענטשן אז זייער אסאך זאכן לאמיר זאגן בעסער זייער אסאך זאכן וואס אויב איך רעד מיט א מענטש וואס איך דארף אים פשוט מסבר'ן אלעס לאמיר זאגן אפילו אזוי לאמיר זאגן א סימפל זאך סא עס איז דא א וועג פון טרייען צו מסבר'ן פון אנהייב למשל מען קען לערנען פלעיטא מען קען לערנען ארסטאטל מען קען פרובירן זייער שטארק ס'איז אויסער די פיק א לאט אוו ווארק באט מען קען פרובירן צו זייער שטארק צו אנהייבן פון זיראו. און זאגן רבותי ס'איז אזוי עס גוט אזוי עס גוט און פארוואס איז אזוי גוט פארוואס איז אזוי גוט קען מאוסט פיפל דאר נאט סוקסעספול וויט דעט אדער עטליסט נאט אין א סערטען לעוועל ביקאוז נישט קלאר אז מ'קען ממש פראוון אזוי ווי מ'קען פראוון אנדערע זאכן אפילו מ'קען יא פראוון טו בי עבל טו דזשאסט טו בי קלער עני עניטינג קאמפלעקס אין די ווארלד יו קענט פראוו אנלעס יו לערן א לאט אוו טינגס דער איז נאו נאלעדזש אין די ווארלד דעט ווארקס אדערווייז סאו ס'איז א גרויסע ארבעט. וואס קען איך טון אויב ס'איז דא איינער וואס ער ווייסט שוין אז ס'איז דא פרק אבות און ס'איז דא די אלע זאכן, נאר וואס, וואס איז די פראבלעם וואס איך האב, וואס דער מענטש האט?
אז ער איז צומישט. ער מיינט, יא ער איז צומישט, איך רעד דאך פון איינער וואס איז אביסל קלוג, ער מיינט אזוי ווי דער רמב ם לייגט עס אראפ אסאך מאל, ער מיינט, און אונז דארפן לערנען דאס אינעווייניג, אבער ער מיינט, רעד איך פון מיין עקספיריענס, דער רמב ם האט געהאט ענליכע עקספיריענס, ער מיינט נעבעך אז די אלע זאכן דארף מען גלייבן.

שטייט אין ספרים, יא. שטייט מפרש אין זוהר דאס. כמעט. ס'איז ערגער, ס'דא אנדערע פשט אז אמונה כאפט מען אזוי, פארשטייסט? אזוי חדש צום גמרא.
אבער אזוי איז די פראבלעם, רייט? עס איז א פראבלעם. יעצט, איך קען דיך קומען און. סאו ביידע, אזוי ווי דער רמב ם זאגט, האסט אזוי ווי צוויי טשויסעס, דו קענסט זאגן אז דאס איז געשריבן דורך נאראנים. אדער מתמימים וואס גלייבן וואס עס שטייט, און שוין, אדער גלייבט מען עס אדער נישט. אויב איך קען קען מען ערווארטן און זאגן אז קום אהער, אזוי ווי דער רמב ם האט געטון, אבער דער רמב ם האט געטון נאכאלץ אויף זייער אסאך שארטקאטס, אבער מען קען עס אביסל צונעמען. אזוי וואס איז די פראבלעם מיט דעם, טאמער טראכט אזוי? לגבי לגבי טין וואס וואס איז באמת די פראבלעם? ניין לגבי טין איז נישט קיין פראבלעם די פראבלעם איז אז מען טוט עס נישט די פראבלעם איז אז מאוסט אוו די פיפעל קאוז לייק די רמב ם פוט יוזשעלי העז די דילעמע קאוז נאו פאר טו וועל טו טינגס די דילעמע פירסטלי דער איז א צוויי פראבלעמס לאמיר לאמיר זאגן קלאר צוויי פראבלעמס קודם כל ס'מאכט א דילעמע אונז אלע קלוגע אינגעלייט האבן א דילעמע אזוי ווי די רמב ם זאגט די דילעמע איז אזוי אדער קען מען זיין א צדיק א תמים אדער א רשע א חכם אזוי ווי די גרופס פון די מיינע שטאמען יא.

צווייטנס, וואס איז די צווייטע פראבלעם? וואס איז א בעסערע פראבלעם? טיפער די טיפער, וויאזוי זאגט מען חסידיש די אלע זאכן? לאמיר שוין זאגן, ווייסטו וואס? איז רבי נחמן ברסלב געווען העפי מיט די דילעמע? אמת, מען דארף טאקע זיין א צדיק א נאר, עס רעדט פון א רשע א כופר. וואס איז די פראבלעם מיט דאס?
פראבלעם איז אז מען קען נישט זיין א צדיק א נאר. לא יאמרו את חז ל. קען נישט זיין א צדיק א נאר, די אלע וואס קען זיין זענען אלע רשעים.
אפיק נאר ספעיל.
די מענטשן וואס דו זאגסט זענען צדיקים און ארונים זענען עקשעלי רשעים. מכמה וכמה סיבות אוי רבונו של עולם יו דאנט געט מי סטארטעד. סאו בקיצור. דאס איז ניין אבער לאמיר לאמיר איך גיי סלאולי. קען נישט אויסקען נישט זיין א צדיק א נאר. יא ס'ארבעט זייער גוט. א מכינה צדיק אבער אמת'דיגע צדיק. צדיק אמת.

קען זיין זיכער אז כ'האב געקוקט אבער איך האב א וועג וויאזוי צו פארדרייען אלעס וואס איך האב געזעהן. אבער לעטס טריי טו אנדערסטענד קליערלי אווער היער. ווען א מענטש עט אננעמען די סארט צד מאכן איך בין א צדיק א נאר. ווייסט וואס לאמיר נעמען די אנדערע מענטש וויטש ווי נאו בעטער איך בין א רשע א חכם. אקעי עקשעלי נאו באטס אוו דעם פריטי וועל. כ'האב נאנטע מענטשן וואס זענען ביידע פון זיי. איז וואס איז די פראבלעם? קוק אויף דעם מענטש, וואס פעלט אים? פאר דאס איך גיי זאגן אז ער איז נישט קיין צדיק, ער איז נישט קיין חכם, פאר דאס, וואס ער איז אויכעט מודה אז ער האט א פראבלעם.

ער וויל זיך אריינלייגן אין א טמא'ן באקס. דאס איז די ביגעסט אפאזיט אויף תמימות דעט קען פאסיבלי בי רייט. ווייל תמים מיינט דאך נישט איינער וואס איז א נאר, א תמים מיינט זאגן גאנץ רייט. תמים איז א מענטש אזוי ווי רשי זאגט אין פרשת תולדות, תמים איז א מענטש וואס וואס ער זאגט דאס טראכט ער. רייט? מי שאינו חריף לרמות מיינט צו זאגן ער פארשטייט נישט, אים איז נישט אריינגעגאנגען אין קאפ די איידיע אז מען קען זאגן זאכן וואס מען טראכט נישט, אמת? אויב דאס איז געבוירן אזוי אדער האט זיך אזוי געטרעינט, נישט קיין חילוק צו עס איז ווייל עס קומט פון טיפשות אדער עס קומט פון חינוך. אבער דאס טייטשט א תמים. תמים איז טייטש כלבו כפיו כן לבו, יא, דובר אמת בלבו, וואס ער זאגט, דאס איז וואס ער טראכט, וואס ער פירט זיך, דאס איז וואס ער מיינט, וכו'. דעטס טייטש תמים. הייסט, וואי איז איט קאלד תם? ווייל ער איז גראד, ער איז גאנץ, ער איז אנקאמפליקעיטעד, הי איז סימפל, רייט? אייבערשטער איז סימפל, און כמעט יעדער האט אנגעהויבן מיט דעם, ער איז אזוי ווי דער אייבערשטער, דער אייבערשטער איז סימפל. האט נישט קיין קאנפליקטינג פארטס, טראץ פארטס איז נישט קיין גאט אבער ער האט געמאכט שלום צווישן אלע זיינע פארטס און אלע פארטס זאגן די זעלבע זאך רייט ענד איז אלסא גאוינג טו בי העפי קאז סתם איז לייק א גרעיט לייף. און עני וואן פון די אנדערע אידן וואס זיי זענען חכמים רשעים אר אין א קאנפליקט אר נאר תמימות'דיג אפילו דער חכם רשע נישט אפילו ספעשעלי דער חכם רשע ביידע פון זיי פארוואס

ער איז נישט גראד. ביי די וועי, און בכלל איף יו טינק דער איז נאו סטשע טינג עז רייט ענד ראנג ביי דעפינישן יו קענט בי א טמא ווייל ס'איז דאך נישט דא ווי עס אנצוהייבן בכלל איז דאך ממש אפילו א גרעסערע חרבן. אויב ס'איז בכלל נישט דא אזא זאך וואס הייסט גוט און וואס מ'קען לויט דעם זיין א רשע ביסטו א טמא ביסטו זיכער נישט בקאוז יו נעווער דער'ס דער'ס נאטינג כ'מיין ס'איז וואס כ'וויל יעדע סעקאנד זייער גוט באט דאס איז נישט דער'ס נאו קאוהערענס יו אר נאט איווען א פערסאן עט סאם לעוועל איף יו ריעלי לייק דעט נאבאדי איז ריעלי לייק דעט דעטס וויי ברוך השם. אבער אפילו דער צדיק די תמים איז משונה'דיג נישט גראד, דו ביסט נישט קיין גראדער מענטש, דו זאגסט נישט וואס דו טראכסט. ווען איך פרעג דיך, ווייסט וואס די, ווער איז דער גרעסטער מענטש וואס זאגט נישט וואס ער טראכט? דו ווייסט ווער? אלע אידן וואס רעדן פון אים אינעם פשוטו. עניוואן דעט טאלקס אראונד אינעם פשוטו איז סעיאינג לייק דיס, איך, ווען דו פרעגסט מיך, ווען דו פרעגסט מיך, דער איז נאו גאד, די אנלי טינג סינג איז עווער העפענד, ריין שיין קאפ, אבער איך גלייב.

ניין, דו האסט א קאנפליקט און דו פושסט דיך זייער שטארק. איך זע נישט קיין. ער פושט זיך פון א פלאץ ווייל ער ווייסט ער האט א פראבלעם, נו. אבער דו ביסט נישט גראד, דו ביסט נישט קיין גראדער מענטש, זייער שווער צו דינען אזעלכע מענטשן. איך האב געטרייט די וואך מיט א געוויסע מענטש. איך האב מיוזיק אן נאוטס. יא, ער טרייט זייער שטארק, און ער עקט נישט אזוי, ווייל ער ווייסט איך דארף מאכן השתדלות און תורת מעשיות, בקיצור, וואס למאי נפקא מינה וואס דו זאגסט מיר?

און נאך די מעשה ווייסט איך געווען א צוויי מענטשן געגאנגען או טי די און געגאנגען אין רעסטראנט און גייט זיך אנפרעסן די חזה און איינער איז איינער איז צום געקומען זיין פארשט און געמאכט שאקלן און שאקלן מיט ווארען יענער זאגט האלא האסט פארגעסן די או טי די אה ברוך שם כלומר איך טענה'ן פאר פארשטייסט? ס'איז זייער שווער זייער שווער צו זיין א קאמפליט רשע.

ווערי הארד. דער מנח זאגט אז ס'דא אמאל א מענטש וואס איז מצליח יענעם מינוט שטארבט ער. ביקאוז א פערסאן קענט ליוו אקעי. אי העז א טעארי וויי איי דאנט רימעמבער וויי. אה ביקאוז ס'איז לייק קאלווין איי דאנט רימעמבער. בקיצור ס'איז א שווערע זאך. סאו א רשע איז אויך נישט גראד. און איך וויל ענק זאגן אז דאס איז נישט עפעס א פסיכאלאגישע פראבלעם פון מאדערנע פסיכאלאגן וואס זאגן אז מ'דארף זיין אטענטיש און אזעלכע זאכן. ביקאוז לייק יו סעד און עס איז אלסא נאט א טעארעטיקל פראבלעם. דער מענטש איז צומישט. דער מענטש איז צומישט. סאו איטס לעדזשיטעמעט וואס איז לויט וויסן א צומישטע מענטש. סיי ווי.

גייט שיף, די גייסט נישט, האקסט אין קאפ אריין. גוט, ער זאגט דיר אמת. נאכדעם ווען רעדן ווייטער. סאמהאו דעטס נאט האול וואס ער זאגט די גאנצע צייט זאכן וואס ער גלייבט זענען נישט אמת'דיג, ווייל מען דארף, ווייל מען איז מחויב. אפילו ווען, וואטעווער עקסקיוז הי העז, האט נישט קיין מענטש צו אים צו רעדן.

עניוועיס, אבאוט איטס איווען ווארס ווען יו וואנט טו טאלק אבאוט ריעל טינגס, און וועגן דעם איז א גרויסן צרה, מען דארף זיך טרעפן א וועג ארויס פון דעם, און ביקאוז דער איזנט ווערי הארד טו בי א חכם א רשע איז ענדערש זאל מען טרייען צו זיין א צדיק א חכם, וויאזוי גייט מען דאס טון? טומער.
דאס ארבעט נעמט זיך, עקזעקטלי. מען דארף ארבעטן אויף טרייען צו פארשטיין די ריזענס פארוואס מענטשן האבן געזאגט די אלע זאכן וואס זיי האבן געזאגט. פונעם פשוטע און דעט מיענס לייק יו שי סעד דעט מעיבי די שארטקאטס אר דעינדזשערעס אר איט מיענס סאמטינג עלס איט מיענס דעט ווען יו יוז די שארטקאטס יו שוד דזשאסט סעי דעט זיי אר שארטקאטס אזויפיל מענטשן זעהסט דאס איז איינע פון די טריקס ס'איז דא אסאך טריקס ס'איז דא א פראבלעם ווען זאגסט איך דארף זאגן די אמת און מענטשן זאגן אמת אמת טוב ס'איז להאי דארף מען אויך זאגן דער אמת אזוי ווי דער פרינץ גאט זאגט איך ווייס אפילו נישט אז ס'רעגנט אינדרויסן יא דאס איז די מעשה. איך קורץ האבן חנוכה נאכט לאזונג דער אמת פון יעדער תלמיד דער אריין קומענד אריין דער ווייב האט געפרעגט צו רעגנט ער זאגט איך איך מיין אז איך געווען אוטסייד האט גערעגנט דו ווייסט אז ס'רעגנט נאך? איך קיין נארמאלער מענטש אמת? מעיבי איז רייט איי מין סאמטיימס פיפל וואלד וואלד בי דא גוד טו דא סאטש קיינד אוו טינגס באט אט דיס לעוועל סאונד אביסל משוגע אבער איך האב נישט וויאזוי קומט מען צו דעם. ניין ס'איז סתם א משל פון. פארוואס?
וואס איז די פוינט מיט וואס? פון די פון פון זאגן א מענטש זאגט צופיל אמת צו ליב עס נישט. נאו די פראבלעם איז דיס איז א סטופיד סטארי סאיז נישט א דזשאוק טעי שוד לאף די פראבלעם איז אז מענטשן איך האלט איך האלט דא די פראבלעם די פראבלעם איז אזוי וואו איך דארף זאגן אזויפיל דרשות און כווייס נאך נישט אלע באלד איך סאם עט סאם פוינט אויל בי עיבל טו מעיק שארט קאזי סעי עס שוין געזאגט אמאל באט ביז דערווייל די פראבלעם איז אזוי די פראבלעם איז אז איינמאל איז געשען א מעשה

ניין, ער האט געזאגט דער אמת, ווייל ער האט געטראכט אזוי, אז איינער פרעגט מיך צו איך האב דיך צו איך האב דיר ליב, איך פיל יעצט אז עפעס א אהבה אין מיין הארץ, יא אזוי טראכט א חסידישע איד ווען ער דאווענט, איך זאג אזוי ווי דער סאטמארשע רבי זאגט, זאגסט דו אהבסט השם פיל האסטו ליב דער אייבערשטער, אמת? סאו ער ווייזט אויב דו האט דיך ליב, האט ער אריינגעקוקט אין זיין הארץ און געקוקט וואס איז דא דארט, איך בין הונגעריג, איך ווייס נישט, איך האב דיך ליב, יא? קחו השם לצדקך דאן יא גוטע וואך, מיין דעטס וואט איטס נאו. און וואס איז די פראבלעם? וואס איז די מיסטעיק האט דער מענטש געמאכט? אסאך מיסטעיקס. אבער איינע פון זיי. איי גאט אףף טאפיק. עניוועיס. די פרויען טענה'ן טאמער צו צוויי קינדער, מ'וויל וויסן צו מ'האט זיי ליב.

אז ס'איז דא אזעלכע שארטקאטס און זיי זענען גוט פאר פראקטיקל זאכן, נאכדעם וואס זי זאגט אז וואס? אז ס'קען זיין אמאל, וויאזוי מ'איז אנגעקומען צו די פראבלעם פון די קאנפליקט, כ'ווייס נישט, ווייסט?

און די פירסט פראבלעם, די מאוסט אימפארטענט פראבלעם וואס איך האב געזאגט, איז די פראבלעם אז ער מיינט נישט אזוי ווי עס שטייט אין די ספר, יו סי? דעטס די מעין פראבלעם, איי גאט א ליטעל אףף טרעק וויט אזא טינגס, באט די מעין פראבלעם איז ער מיינט נישט אזוי. אין אנדערע ווערטער, די טריק, לאמיר זאגן קלאר, די שארטקאט ארבעט ווי לאנג דו גלייבסט וואס עס שטייט אין די ספר.

ניין, דאס גלייבן נאר אפאר נארישע אידן. דאס גלייבן אלע מענטשן. וואס דארף מען נישט פראוון? סלעיווערי איז בעד. יו נאו? נישט אמת? נישט א פלא איך האב מורא אישי ייש כ. אויב איך גיי גיין און זאגן א דרשה וואס געבעיסט אויף די הנחה גייט מיך קיין גייט יעדער איינער צושאקלן מיט די קאפ קיינער גייט נישט זאגן האסט נישט געפראווט דיין הנחה. דאס איז בעד אין די סענס אז מען ווארט אז מען זאל נישט דארפן קאנסטרעינען. וואטעווער די ריזען, תורות, ביסטו אויך צו קלוג. זאג איך אז וואס איז אנגענומען יעדער איינער איז מסכים, כמעט איבעראל, אויב איך וועל זאגן א דרשה געבעיסד אויף דעיס, וועט מען פארשטיין מיין דרשה, און איך וועל נישט דארפן ווייטער, כ'האב עס זייער א גוטע שארטקאט. יעדער ווייסט אז לאוו איז וויבאלד אז יעדער ווייסט אז סלעיווערי איז בעד און פרידאם איז גוד, ממילא איינער כ'בין בן חורין מי שעוסק בתורה דארף מען לערנען תורה. שטימט מיין דרשה, רייט? אויב כ'וועל זאגן א פארקערטע דרשה וועט זיין וויערד. אויב איך זאג די דרשה מאכט סענס, דאס איז א גוטע מאדערן פראגרעסיוו רב זאגט אזעלכע דרשות.

נישט דאס איז מיט לאקשן דאס עקעלדיגע עס טעיסט גאנץ גוט. אה אונז אלע גלייבן שטארק ספרים הקדושים מען דארף ארבעטן וכו' כ'ווייס נישט כ'האב נישט קיין אהנונג סאו איט דאזענט ווארק רייט? איט דאזענט ווארק ווערי וועל מאוסטלי ביקאוז ווי דאנט ריעלי בעליוו די טינגס דעט ווי קלעים טו בעליוו מיר גלייבן אנדערע זאכן בפשטות אבער נישט יענע זאכן. און וואס איז די סעלושען? שטימט? כ'האב א סימפל סעלושען. אויב איך קען מסביר זיין וואס פארוואס איז וואס ער מיינט עט ליעסט אז תאוות אכילה איז נאריש אדער עקלדיג. אדער איך קען דיך עט ליעסט געבן צו פארשטיין, דאס איז איין לעוועל. אדער איך קען דיך עט ליעסט געבן צו פארשטיין אז ס'איז נישט קיין סילי סטעיטמענט. ס'איז דא געווען גרויסע חכמים וואס האבן אזוי געטראכט פאר קלוגע ריזענס נישט סתם פאר פאר אמונה פשוטה ריזענס. און נישט ווייל זיי זענען געווען איינגערעדט זיי האבן נישט געכאפט אז אמונה איז פשוטה זיי האבן טאקע אזוי געטראכט.
פאר ריזענס אדער מיינסט וועגן אז ס'האט געמאכט סענס? איט מעיקס סענס ווען איי קאלד סאמטיימס גאו בעק ענד יוז דיס די יעדע איינער ווייסט אהבת אכילה וואס שטייט אין עולם מיילעך. דאס איז א זאך וואס איך וויל א גאנצע צייט טוען, איטס נעווער ווארקט יעט באט איט נעווער ווארקט אן סאם פיפל, אן אדער פיפל איט דאזענט ווארק. שטימט וואס איך זאג? ארבעט דא אויף דעם. דו פארשטייסט וואס איך זאג? פארוואס? לאמיר ווייזן א פארוואס. יא. ווייל אויב ענק וואלטן געווען אמת'דיגע אפיקורסים, די רבנים איז אפיקורסים וואס זיי ווערן נישט נספול אויך נישט פון די צען מכות, דען וואטעווער, סקיפ די סטארי, דעמאלטס, פרעג מיך נאכדעם. דעמאלטס דעמאלטס וואלט נישט געווען קיין שום נפקא מינה אויב כ'קען עס טאקע צוריק אריינטייטשן אין די גדולים למהלך. מעיקס נאו דיפרענס, רייט? באט דאס איז דאך נישט אמת. האלב פון די ריזן פארוואס אונז זענען נישט קיין תמימות'דיגע אידן איז ווייל סיי ווען אונז זענען בוחר בטוב און סיי ווען אונז זענען בוחר ברע, וויטשעווער וואן די טוב און די רע איז, טראכטן אונז נאך אז ס'דא אן עולם למהלך. נאר ער זאגט אנדערש, אדער ער זאגט אזוי ווי מיך ווען איך זאג ליגנט, וואטעווער איט איז. טאמער אבער קומט א איד און ער זאגט קום אהער, ס'איז געווען א גוי געהייסן פלעטא, נישט געווען קיין מאמין, נישט געהאט קיין שום ריזן זיך אנצוטון א גארטל און שרייען צעטל קטן, האט אים נישט דאס אויסגעלערנט ווען ער איז געווען אין כיתה ג' וואטעווער, וואטעווער כיתה דער טיטשער דארט. און ער האט געזאגט. אסאך גוטע זאכן. ער זאגט אז מען דארף גיין ציצית. דעטס איט, אזוי געזאגט. ס'איז א משל. און ער האט דאך מסביר געווען פארוואס מען דארף גיין ציצית, געשריבן א גאנצטע בוק זיך צו דינגען מיט מענטשן וואס זאגן מען דארף נישט גיין ציצית, איז א מסביר פארוואס מען דארף יא גיין ציצית. און איך שטעל זיך פאר, איך האב נישט קיין פרוף פון הונדרעט פראצענט, אבער איך קען זיך פארשטעלן, אז ווען דער בר מיידלעך האט געזאגט אז מען דארף גיין ציצית, קען זיין ער האט געמאכט א שארטקאט אבער ביי אונז איז דאך געווען פשוט. די פענוח פון די שארטקאט אויב מ'וויל אויספארלענגערן דעם שארטקאט, איט עדס אפ טו א פלעטאו סעט. שטימט? סאו יעצט האב איך דיר אויפגעטון צוויי זאכן. איינס כ'וועל דיך מסביר פארוואס מ'דארף גיין פארוואס מ'דארף גיין ציצית, אפילו פאר די גוי'אישע בחורים. און צווייטנס, איך האב אויך געמאכט שלום תמימות צווישן דער אידישער בוכ ע און דער גויאישער בוכ ע, ווייל איך האב ענק געגעבן א שפראך עטליסט ווען קיינער נישט רעדט, איך קען נישט שטיין אויף ארבעט צו זאגן דברי מלך האט געזאגט, דאס איז א שארטקאט, אבער עס איז א שארטקאט פאר עפעס, עס איז א שארטקאט פאר א זייער לאנגע הסבר וואס פלעיטא האט גערעדט. און דאס איז גאוינג טו בי איווען א בעטער דיעל דען איף איי וואלד דזשאסט גיוו יו די פרוף ענד סעי דברי מלך איז אן אריש איד און איגנאר הים, ווייל דו גייסט דאס קיינמאל נישט גלייבן.

וואס האט ער אויפגעטון פאר די רמב ם פאר אונז? נישט נאר די רמב ם, די זוהר און די אלע חסידים, יעדע איינס פון די, דזשאסט טו בי קלעיר, אויפטון, נישט נאר אז אונז קענען זיין גוט, אבער אונז קענען אויכעט זיין תמימים. אונז קענען זיין צדיקים חכמים, אין אנדערע ווערטער תמימים. רייט? סאו יעדן דור איז געווען אזויפיל אידן ווי אונז? וועגן דעם האט ער קאמביינד ביידע? די אמת'דיגע צדיקים שבכל דור ודור זענען געווען אזויפיל ווי אונז? פעיקערס זענען ווייס איך נישט. די אנדערע נאו וועי טו בי א צדיק ביי בינג א פעיקער, איך מיין מ'קען זאגן אז ביסט א צדיק ביסט פעיק. וואטעווער. דאס איז א סייד קוועשאן מיין איך. וועגן דעם האט די רמב ם געטון די שארט קאט, אבער ער האט נישט געבליבן ביי די שארט קאט, נישט געזאגט ס'שטייט אין די משנה ממילא טוה אזוי, ער האט אויך געפרובירט מסביר זיין, אפילו ווען ער האט מסביר געווען האט ער גענוצט אסאך שארט קאטס, אויף די הסבר, סאמטיימס די שארטקאט כאטש קיין נערוון אדער דער פארשטייט גייסט נישט פארשטיין, אינסטעד פון דיך מסביר די גאנצע מהלך זאגט ער אז עס שטייט אין א משנה, אבער דיך שוין געטון גענוג, יא דיך געטון גענוג מסביר גיין משניות און מסביר ווי זיי מאכן סענס, אז די קענסט נוצן די שארטקאט, די גייסט שוין נישט גלייבן די משנה ביי די יצר טוב שבכול, גייסט אויך גלייבן די יצר הרע. ביאנד דעם צו זאגן אז מען דארף פראווען נביאות גוט איז נישט דעם פערש'ן משניות געמאכט פאר עס, און פאר דעם קוקט מען דעם מויל. רייט, אלסאו.